نامەکەی دڵڤار نووسینی داناز عبدالرحمن پۆستەچێکە نامەکەی خستە و دیوی دەرگاکەەوە بە خێرای ڕۆی گوێم لە تەپەی پێکانی بوو بەسەر پلیکانەکاندا بە پەلە شۆڕ دەبەوە وەک ئەوەی یەکەم جاری بێ نامە بهێنێ و بەرێ. یان پێدەچێ نامەگەلێکی زۆری پێبێ و فریا دابەشکردنیان نەکەوێ منیش لە جێگاکەم ڕاست بوومەوە بە خەواڵووی چوومە بەر دەرگاکە و دەستم دایە نامەکە و کەمێک تێی ڕامام و بیرم کردەوە شتێکی ئاسایی نەبوو نامەیەک بەو شێوەیە لە زەرفێکی سپی زۆر چڵکندا بە خەتێکی ناشیرین و خوار و خێش لەسەری نووسرا بوو نامەیەک لە دڵڤارەوە بۆ داناس.

نازانم، هەستم دەکرد لەبەردەم نووسینی عیبری و ئارامی کۆندا گیرم خواردووە، دەبوایە پیتەکان زۆر بە ئاگایی و حەزەرەوە چاو لێ بکەم و تا ڕستەیەکی تەواوم چنکەوێ. زۆری پێ چوو. تا تەواوی نامەکەم خستە سەر پەڕەیەکی تر و جوان پاکنووسم کرد و هەڵەچنم کردن. لای خۆم بە جوانی نووسیمەوە. بەڵام ئێستاش هەر گومانم لە هەندێک گووشە و پیتی هەیە کە نەمتوانیوە. تەواو و دروست دایانڕێژم و بیاننووسمەوە. درێغیم نەکردووە، ئەوەی توانیم کردم. هەرچەندە کاتێکی زۆری برد، بەڵام پێویست بوو ئەو کارە بکەم، چونکە نامەکە تایبەت بۆ من هاتبوو. نامەکەی جەنگاوەرێکی کورد بوو کە ماوەی چەند ساڵێک لە بەرەکانی شەڕدا بوو. شەڕ شەکەت و ماندووی کردبوو. هەر بۆیە نامەکە بۆنی دووکەڵ و باروتی شەڕی لێهات. خۆی وتەنی ئەم نامەیە لە دوا ساتەکانی پشووی شەڕدا بە تایبەت بۆی نووسیوم ناسینی من و جەنگاوەرە لێرەوە دەستی پێکرد ڕێکەوتێکی سیر بوو نزیکەی پێنج ساڵ پێشێستا لە یەکێک لە کافتریا سەر بە تاڵەکانی ناوەڕاستی فڕۆکەخانەی ئەرلەندا یەکمان ناسی ئەو یەکەمین جار و دوهمین جار بوو یەکترمان بینی تام کاتەشی لەسەر بێ جگە لە وێنە و نامەی یەکتر ئیدی یەکترمان نەبینیەوە ئەو کتێبێکی پێشکەش کردم هەر ماومە و وەکو ئەرشیفێکی دەگمەن لای خۆم پاراستومە لە یادم نییە کتێبەکە ناوی چی بوو بەڵام دەزانم دەربارەی مێژووی کورد بوو لە کاتێکدا ناوی تەواوی و کتێبەتان بۆ نووسم منیش لە پاداشتی و کتێبەدا کتێبێکی بەختیار عەلیم پێشکەش کرد دوایمین هەناری دونیا جەنگاوەرەکە ناوی دلڤار بوو کوڕێکی ڕووخۆش و قسە خۆش بوو تەمەنی پێنج ساڵێک لە من گەورەتر بوو باوکی کورد و دایکی لە بنچینە دارمەنی بوو باوکی خەڵکی کۆبانێ ڕۆژاوی کوردستان بوو هەموو دایلێکتە کوردیەکانی بەجوانی و بەباشیە زانی زمانەکانی ئینگلیزی و سویدی و عەربی و تورکی و ئەڵمانی شێزانی دەرچووی بەشیایتی بوو لە زانکۆی لۆندی سویدی ماوەی سێ ساڵ لە یەکێ لە کۆمپانیا گەورەکانی ئەڵمانیا لە بەشی ئای تی و ژمێریاری کاری کردبوو یەکێک بوو لە کەسە باش و بەتوانەکان لە بوارەکەی خۆیدا چەندان جار خەڵاتی وەرگرتبوو باشترین کاری ئەوە بوو خۆی بە باشی فێری هەموو زاراوەکانی کوردی کردبوو بە نووسینەوە لەگەڵ ئەوەی هەموو ژیانی لە تاراوگە بەسەر بردبوو هەرچەندە لە تەمەنێکی زۆر بچووکیەوە لە سوید بوو نزیکەی چڵ ساڵی ڕەبەق لە ئورووپا ژیابوو، لەگەڵ دایک و باوک و دوو خوشکی چل و یەک ساڵ پێش ئێستا کۆچیان کردبوو بۆ سوید، کە ئەو کاتە ئەو تەمەنی تەنها یەک ساڵ بوو. لام سەیر بوو، دوای نزیکەی دوو ساڵ نامەی بۆ من نووسیبوو. بە جارێ ون ببوو ئاگام لێی نەمابوو. لە بیرمە ئاخر جار نامەیەکی لە ئیمێڵە کۆنەکەم جێهێشتبوو. نووسیووی، دانەزگانە ڕۆم، ئەترسم نەتبینمەوە. سەفەرێک دەکەم نازانم ئەگەڕێمەوە یان نا. کە خوێنمەوە دڵم بوو بە هەزاران پارچە. ئیدی دوای هەزاران نامەم بۆ ئیمێڵەکەی جێهێشت. هیچ وەڵامی نەبوو. دڵم هەتا ئەم ساتەوەختەش لێدانێکی خراپی هەیە بۆ ئەو. خۆشبەختانە ئەم نامەیی کە ئێستا لەبەردەستمدایە دواهەمین نامەی ئەوە کە بۆی نووسیووم. دەقی نامەکە. سڵاو جانی جانم دانازی ڕۆح تۆ باش بی سوێن دەخۆم سرجەم مرۆڤایەتی باشە دەزانم پێت خۆشە پێت بڵێم جانی جانم ئەوە یەکەمین بانکردنی من بوو بۆ تۆ هەر لە یادمە هەندێک مرۆڤ یەک جاردەیان بینی دەڵی هەموو ژیان و تەمەند لەگەڵ ئەوندا بەش کردووە بیرتەکەم یەکەم بینینت شتێکی کەم نەبوو بۆ من چاوە هێمنەکان زۆر شتی جوانی پێوتم دەربارەت کتێبەکەم هەر پێیە ئێستاش لە کۆڵە پشتەکەمدایە کەمردم وەک نووسەرەکەی وەسێتی کردووە بیخەنە گۆڕەکەیەوە هیچ کتێبێک ئەوەندەی ئەو کتێبەم خۆش نەویستووە هیچ کتێبێکیش لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ئەوەندە نەمراوە بۆ شەڕ من ئەو کتێبەم لە سەنگەرەکانیشدا جارجار دەردەهێنا و دەمخوێندەوە هەمیشە لەگەڵ مندا جەنگاوە دژی نەیار بە نووسەرەکەی بڵێ کتێبەکەی زۆرترین شەڕی دیوە و جارێکیش لەگەڵ خۆمدا زامدار بووە ئەو کتێبم لە تۆ خۆشترەوێ و نایفەوتێنم دەزانم پێکەنینت دێ من ئێستاش بۆنی باروت و تەقەمەنی فیشەک لە کونە لوتم دێ هەموو ژیانم لێرە بووە بە شەڕ و کوشتن و بەڕ تۆ درەنگ لەوانەیە تێم بگەی تۆ تا تێدەگەی زۆری دەوێ من بە درێژایی ئەم نامەیە هەر باسی شەڕت بۆ دەکەم من جگە لە شەڕ هیچ شتێکی ترم نەبینیوە من لەوێوە بۆ شەڕ گەڕامەوە و دژی نەیاران و پاراستنی خاکم هەموو شتێکم بۆ بەشەڕ ئاو و خواردن و هەناسە و هەموو شتێک بۆ بەشەڕ سەیری هەر لایەک دەکەی تابلۆیەکە لە شەڕ لە مێژوودا هیچ شارێکێن دێم شارە تەخت و تاراجی تێک نەدراوە بەڵام دانیشتوانەکەی بێشمار ئازا و چاونەترس بوون بۆ چرکەیەک جیان نەهێشت تا دواساتی ئازادی بەرگری و بەرخودانیان کرد لێرە هەموو درەختەکان، ماڵەکان، شەقامەکان، مرۆڤەکان، ئاسمان و ئەستێرەکانیش ڕەنگیان بە شەڕ گۆڕاوە. تەنانەت کەلئاوێنەکەدا سەیری خۆم دەکەم، شەڕ لەگەڵ خۆشم دەکەم. شەڕ بۆ بە نینۆک و لە پەنجەکانمدا دێتە دەرەوە. شەڕ بووە بە پێستی لەشمان و

ئێسری چاوان دبارینە ئاخ ڕوژاوا. تێگەیشتی بۆ باسی شەڕت بۆ دەکەم دەمەوێ واز لە خوێندنەوەی چیرۆکە ئەفسانەییەکان بێنی هەمووی فشە و قسەی باق و بریقن ڕاستی لێرەیە لێرە ئەفسانە ڕاستەقینەکان لێرەن حەقیقەتەکان هەمووی لێرەن ئەوەی ئەفسانە باسی دەکرد من بە حەقیقەت لێرە بینیم ئەفسانەکان بە پووشێ بەعانەیەک بۆ مێژوو و چیرۆکی ئەم دەڤەرە سەد هێندەی ئەفسانەکان بەهێز و ناوازەترن سەد هێندەی چیرۆکەکان ئەفسانەکان کاریگەرتر و دژوارترن واز لە چیرۆکە ئەفسانەیەکان بێنە بەسەرهاتی سیر و سەمەرە لێرە وەک خۆڵ وایە تۆ دەزانی کیژەکانی ئێرە لە پیاوان باشتر دەجەنگن لە پیاوان باشتر دوژمن ڕاودەنێن چۆکیان دەشکێنن هیچ کیژیەکی سەرم گۆو زەویە هێندەی کیژێم دەڤەرە ئازایەتی و غیرەتیان تێدا نیە تۆ لە ئەفسانە کۆنەکاندا چیت خوێندۆتەوە دەربارەی شەڕ لێرە بەڕاستی دەیبینی لێرە لە جیاتی باران گول لە کێڵگەکان ئاوەدە لێرە لە جیاتی ئاسمان، باروود، ڕێحان و گوڵەکان ناوپڕژێنەکە، ئێواران کیژەکان سروودی نیشتیمانی بۆ پیاوان ئەخوێنن، کیژەکانی ئەم دەڤەرە شەوان ترسی پیاوان بە غیرەت و ورە داپۆشن. لێرە باڵندەکان هیچیان ناتوانن بفڕن، فڕینیان لە یاد چۆتەوە. ئاسمان شوێنێکی نەماوە بۆ فڕین. لێرە عاشقەکان ناتوانن لە باخچەی شەقامێکدا پیاسە بکەن، لێرە چەک هاوژینێکە دەبێ بەردەوام هاوڕێیەکی گیانی بە گیانیت بێ، دەنا زوو دەکوژرێی. ئەگەر فڕندەکانیش وەک مرۆڤ دەست و شانیان هەبوایە چەکیان هەڵدەگرت لە تاو خاپور بوونی هێلانە و تاریکی ئاسمان و لاوازکردنی باڵەکانیان من سێ جار بریندار بووم زۆر بە قورسی جارێکیان لە پەنا دیوار و پەسێوێک خۆم شاردەوە ئەگینا بە دیلی دەچوومە بەردەستی دوژمن بە بێ فیشەک بە بێ خواردن و ئاو بە بێ هاوڕێ و بە تاقی تەنیا خودا خودا ڕزگاری کردم چونکە ئەوان بە هەڵەداوان بە ڕێگەیەکی تردا ڕۆیشتن و خوددا چاوبەستی کردن و منیان نەبینی من لەو کاتەوە سەڵم لە مردن و کوشتن شکاوە جوانترین مردن مردنێکە لە پێناو خاک و نیشتیماندا چیرۆکەکان زۆرن ناتوانم هەمووی بنووسم بۆت ئومێد دەکەم بە زووترین کادێک ببینینەوە هاوشێوەی کافتریاکە یەکەم جار دانەزگیان من جارێ ماوم خەمی منت نەبێ گرنگ باشی تۆیە جار جار بیر لە شەقام و کۆڵان و کچە چاوجوانەکانی ئەسکەندەناڤی ئاکەمەوە بەڵام تا ئێرە بۆ بەعادەتم بەڵام تازە ئێرە بۆ بەعادەت بۆم و خۆم پێوەگرت زێت شیرینە مرۆڤ فێری بێ ناتوانێ تەنها جارێکی جێ بهێڵێ و لێ دوورکەوێتەوە زێت تریاکی گیانە مرۆڤ تووشی ئالوودبوونی خۆشەویستی خۆیەکە تازە من بووم بە پیاوی پاڵەوانی ناو چیرۆک و بەسەراتە گەورەکان بۆنی باروت نەکەم ناژی چەک لە ژوور سرم نەبێ ناخەوم ئاوی بارانە و قڕاو نەبێ نایخۆمەوە تازە من بووم بە پیاوی شەوی تنۆک و ئێشکگری نیشتیمان بەخوا دەسپێرم بێنامەم مەکە ئیمێڵێکی تازەم لە خوارەوە بۆ نووسیوی لانیکەم تۆ بە ئیمێڵ وەڵامم بدەرەوە باگام لێت بێ دلڤار کۆبانێ گوندی مژدێ ڕۆژاڤا دوای شەڕێکی قورس و ولاکێکی زۆر ئەم نامەیەم